Pwy sy'n caru cwmni fi? Alun Williams. Helo Lenny Hatcher. Hei! Helo!
Helo. Croeso ato ni.
Diolch, neis cael bobl. Ti wedi bod am sbel nawr, wyt ti? Do, dwi wedi bod am ryw... Ond sgwrsio ti eto. Na, da ni wedi cael y cyfle. Reit, tro diwetha ti ma, o ti ar fin priodi dy hyfryd Cathy. Sio da dy dyrnod? Cathy. Ath yn gret, ti'n mo. Oedd, um, o'n i'n really lwcus achos oedd hi wedi bod yn glawi o bob diwrnod

A fydd hi yn un mewn mis. Aww! Ar yr ail ar y gen. Ma'n neis.
A shwt ma' Lili wedi newid dy fywyd di? Mae'n siŵr bod dim lot o amser 'da ti neud lot o ddim byd ragor. Wel dwi jyst yn flinedig o hyd t'mo'. Yym bron iawn fi syrthio i gysgu'n gynharach. Yym. O diolch.
Yn ystod cyfweliad rhydell neu rywbeth. Yym. Mae, mae jyst, t'mo', mae, mae, mae bywyd jyst, mae ffordd ti'n edrych ar, ar fywyd yn, yn gyffredinol jyst yn newid yn llwyr, t'mo'? Mm. Um, a mae amser jyst yn mynd yn sydyn fel la, t'mo', sgyn ti'm amser i neud. Mynd i'r tŷ bach, t'mo', alli di mynd i'r tŷ bach achos ti'm yn gwybod be' mae'n mynd i neud. So os dwi angen mynd i'r tŷ bach, dwi'n cymryd Lily efo fi i'r tŷ bach. Waw! Felly so... ti'm yn gadael hi mas o dy olwg di de? Na, achos mae'n cropio 'na ar hyn o bryd, so mae'n symud bob man. Felly... O, ciwt.
Ie. Reit, nes i wylio ti ar Sgorio neithwr. Mm. Am y tro cyntaf... Ne- nest ti go iawn? Do, go iawn.
Bydda i'n onest, nes di?
Naddo, nes i... Faint o gloch o'dd o mlaen?
O'n i'n gwbod bod e arno.
Ie. Ie. Ti ddim yn gweud hwnna. Yym, ne- w- reit, o'dd o' ti ar Sgorio ddo'n so ma' ti 'di bod arno fe ar sbel. Pam hynny? Ble ti 'di bod? We- dwi 'di bod i ffwr' yn gweithio ar ar gwahanol brosiectau, pethe fel 'a. Ond hefyd ma' 'na ma' 'na bedwar cyflwynydd. Yy dwi'n neud o, Nick Parry neud o, Gareth Roberts yn neud o a ma' Morgan Jones yn neud o. Felly dwi ar hyn o bryd'n tueddu neud un mewn pedwar. Ie. Ond gath un gêm ei ohirio felly ath o droi mewn i un mewn wyth os dyna gneud synnwyr. Waw. Felly ma' 'na... Ma'n hynod ddiddorol. ...ma' 'na ormod o gyflwynwyr felly yy sgoria ch'mo'. Fi 'di'r boi. Ond o'dd e'n neis... Un yn unig. O'dd e'n neis i fod nôl ddo yfe?
Cadw. O'dd o'n grêt i fod nôl.
Oedd oedd. Grêt. Oedd. A ti newy orffen dy ail Newy. ...gyfre- newy? Newy ie.
Watcha di nawr. Sori.
Watcha di. Newy. Ti newy fennu yym ail gyfres o Garej. Do. A fi'n ffan mawr o'r garej ma' raid fi weud. Oddet ti'n wasta i'r garej ynde? O o'n o'n i'n wasta i nes i joio mas draw. Yym nawr nes ti fwynhau ffilmio'r ail gyfres? Do ma' ma' garej yn grêt i weithio 'fo dwi'n gweithio 'fo yy Hannah Daniel. Ie wei!
Sydd yn fy waith caled. Ond yy na ma' jys perthynas grêt rhwng y ddau o ni a ma' jys lot o hwyl criw fe- fel uned pump.

A o'n i, o'n i'n hapus iawn bod o 'di dod mewn, a nes i fynd ato fo deud, ah, dwi, dwi wir yn, dwi, dwi'n ffan mawr o dy waith di. Mm. A nath o jyst mynd, aaahh! O'n i'n meddwl bod fi'n jocio, nes i ddeud, na, na, o ddifri. Wyt ti? Yndw. Ah, diolch. So, oedd o'n fwy, ti'n t'mod, oedd o'n down to earth go iawn. Oedd o'n neis i gael y rhaglen fyd oedd, siwt? Oedd, oedd, oedd.
Oce, a ti di newydd ddechrau, dechrau rhedeg, wyt?
Dwi dwi... Wyt ti?
Dwi... Falle bo' ti ddim. Dwi'n trio cadw'n ffit yndw achos dwi dwi'm yn ca'l amser i i neud yy chware pêl-droed a petha fel 'a felly yndw dwi'n... A nest ti cymeryd rhas yy ma- g- o ti ti'n ca'l fi nerfus achos bo' ti mor chopsy achos bo' ti mor chopsy yw e?
T- o! Ti 'di cymeryd rhan... O'n i? ...mewn... Ti lan! O ma' pethe myn' yn nyts 'ma. A ma'... Reit. A ma' hon draw fama yn deud bo'r amser yn rhedeg allan. Ti 'di... Ond... Ti 'di cymeryd rhan mewn ras arbennig wedi gwisgo lan. Beth oedd y ras? Fel Siôn Corn yym rha- ras 5k oedd o. A ma' 'na lun oes? Nag oes. Lliw y llun.
Does dim llun, be' sy'n digwydd i'r llun? Ond alli di ddisgrifio beth nes ti wisgo? Wel o'n i gorfod gwisgo fel mewn siwt Siôn Corn efo barf a bob dim felly alli di ddychmygu'r peth. Mwynhau. Miloedd o bobl yn rhedeg trwy Caerdydd 'di gwisgo fel Siôn Corn. Mwynhau. A wrth gwrs ma' Ant a Alun yn dod i ben.